تھوڑے سیاسیاں دے بارے کہ ساڈے سیاسی اݨ پڑھے ہن کاراں چنگیاں ہن اساں سیاسی ڈھیر پرانے ہیں ساڈی کار وی اعلی شان ہے ہر تنگ ہے یار تعلیم تو ساڈا اسے گل دا بہوں ارمان ہے کہیں گال تو سائیں مجبور ہی سے راندا جیبے ول دھیان ہے سکی پھونپھاں عاشق ہے ساڈی انہیں ڈاڈھی تنگ گزران ہے بندہ مرݨ توں پہلے پہچ ویندن میݙے یار سیاسی سارے ہک ٻئے کولوں بھڄ بھڄ کے پاوے آپ نہ پیندن چارے بڑی مدت توں سائیں تلقات آسے ہن چاچے نال پیارے ہکے ڳالھ دا ہے ارمان چاچا تیݙے وانوݨ توں آوݨی ہارے الیکشن لڑ اخلاق بݨا ایویں کوڑ پلال تے ݙٹ نئیں نہ پی خون غریباں دا بھڑیا جیب عوام دی کٹ نئیں مٹھیاں مٹھیاں گالھیں کر کے سنڑیا پیر عوام دے پٹ نہیں عاشق واپس ول آسن کوئی ایڈے کملے جٹ نہیں جڈاں رکھدیں شوق سیاست دی جی جی دے سبق پکا گھن راہ ویندیاں بڈھڑا مل پووے چپ کر کے کار اچ پا گھن تے بندہ پاک پولیس دے اگوں پھسے ٹل لا کے یار چھڑا گھن وت کائ نی الوڑ الیکشن دی بس لیڈر نام رکھا گھن شہر دی سولنگ نالی سیاسیاں دی تھیے سڑک کالی لوک سائیں نال ہوا دے اڑ گئی بجری تے چو بچ گئی خالی ساڈی سڑک دا ٹھیکے دار توبہ توبہ استغفار بندہ نکھے بد کردار آدھے بچت بنیے پنج لکھ چالی ساڈے شہر دی سولنگ نالی۔ گوڈے گوڈے گلیاں اچ پاݨی درداں اچ پھس گئی جند نماݨی ملک چوہدری خان نواݨی ساݙی مسمی کہنی ٻالی ساݙے شہر دی سولنگ نالی سیاسیاں ݙتی اے سڑک کالی لک سئیں نال ہوا دے اݙ گئی بجری پچھوں بچ گئی خالی ہتھ دی ݙیکھو یار صفائی گاسے نال چ بجری لائی رولر کیتی آ رڳڑائی رشوت ݙے کے جان چھڑائی مسلماناں دا اللہ ہی والی ساݙے شہر دی سولنگ نالی۔ سیاسیاں دے ہن ݙیکھیں حال عوام دے سر تے سٹ کے ڄال کئی کریسن کوڑ پلال ووٹاں کیتے ہائے سوالی ساݙے شہر دی سولنگ نالی ڄٹ آدھے انجھے آ تے ہردم آ ووٹاں دا توں ناں نہ چا روٹی ݙیساں نالے چاہ کھا تے کݨ دی لٹک ݙکھا کوئی نہ اے تیݙے نوکر حالی ساݙے شہر دی سولنگ نالی۔ او ساݙی بجلی کائنی آئی سامݨی ٻالی پین کسائی ایݙے کسے کوئنی نائی جو سانوں ݙیکھ کے کھلدن ٻالی ساݙے شہر دے سونے منالی سیاسیاں ݙتی اے سڑک کالی لوک سئیں نال ہوا دے اݙ ڳئی بجری پچھوں بچ ڳئی خالی۔ ساڈی قسمت ہری بیوی مل گئی گرج پری میں اس توں ڈردیں کدی نی ڈری اے کہندی اے مینوں سیر کراؤ ایئر کنڈیشن کار منگاؤ پورے پاکستان پھراؤ پہلے تاں میں ویساں مری مالک ساڈی قسمت ہری میاں مینوں ہئی بخار برتن دھو تے ہانڈی چاڑھ متاں ڈیویں ہانڈی ساڑ تیتوں واری تیتوں ٹھری مالک ساڈی قسمت ہری۔

اے شعر شرارتی نئیں ہوندے سائیں عشق شرارت پا ڈیندے اے ایڈیا ظالم پرزہ ہے ہر سینے بھا بھڑکا ڈیندے کئی کڑک سڑ سڑ کولا تھی ویندن کنسار چراغ بنا ڈیندے کہ چڑھدن عاشق سولی تے بھل گیا یار چٹ چڑھ کے ٹپیاں سینے توں مرے یار لتاڑی ہاں ویندے کیڑی غلطی تھئی میں بے کس کوں نبی سنگ دل غیر دی بانہہ وینے نیا کیتا طرز غریباں تے کیتی کیوں ساں ول نہہ نہہ وینے تے تو حشر دے ڈینہوں خود رب پوچھسی ماری پڑ تے عاشق راں وینے اساں عید تے کوئی نئیں عید کیتی رہی دید جناب دے راہ تے لوکاں عید دے ڈینہہ پئے گوشت بھنے نساں بھنیا ہجر دی بھاہ تے۔ اوئے کن تے ویندیں ول آساں ول آ ونج آخری ساہ تے مت عاشق کملا بچ پووے پاݨی سٹ گھت ٻلدی بھا تے اللہ دی سوں سچی ڳل اے کوئ نہ سنگت جناب توں ہٹے اساں تھوڑا ہک اعتبار کیتے او دے پیر رقیب چا پٹے او اندروں یار منافق ان ٻاہروں مار کے ملدن چٹے ݙینہہ عاشق تھوڑے گزرݨ ݙیئیے سڄݨ مریسن وٹے۔